Live magħna issa tingħaqad fuq Skype il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli. Doktor Dalli, grazzi ħafna. Kif diġà ftehmna se nistaqsik sensiela ta' mistoqsijiet li nixtieq tweġiba konċiża għalihom. L-istess mistoqsijiet imbagħad eżatt warajk se nagħmilhom lil Roberta Metsola ftit minuti oħra. Ħa nibda. Semmili tliet affarijiet li l-poplu Malti qed igawdi minnhom grazzi għall-Unjoni Ewropea.
Ċertament il-moviment ħieles, jiena għalija naħseb dik hija l-iktar ħaġa li qegħdin ingawdu minnha. Il-moviment liberu għalkemm bħalissa huwa limitat, imma il-fatt li inti għandek il-libertà u huwa aktar faċli li tiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea biex tiddeverti, biex taħdem jew biex tistudja għalija hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Il-finanzjament ta' ċertu proġetti, narawhom anki f'pajjiżna, pereżempju l-Isptar tal-Onkoloġija, l-Esplora Interactive Centre, rajna wkoll ċertu xogħol fuq siti storiċi bħal parks ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra. U t-tielet punt żgur huwa l-programm Erasmus li jagħti opportunità kbira lil ħafna żgħażagħ u edukaturi biex jistudjaw u anki jaħdmu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Semmili żewġ affarijiet li għamilt int bħala MEP biex saret id-differenza fil-ħajja tal-poplu Malti. Ħa nsemmilek l-ewwel nett xi ħaġa li ħdimt fuqha bħalissa. Bħalissa għaddejjin minn din il-pandemija, minn Covid 19, u bdejt ninnota propju fil-bidu li faqqgħet din il-pandemija li kellek pajjiżi kbar li kienu qegħdin iżommu ċertu tagħmir mediku għalihom u ma jħallux li l-kumpaniji f'pajjiżhom jesportaw. U dik kienet xi ħaġa li lili nkwetatni bħala pajjiż żgħir fejn inti jkollok inqas saħħa biex tinnegozja għal dan it-tagħmir mediku. U permezz tal-grupp politiku tiegħi ħdimna flimkien mal-Kummissjoni Ewropea biex naraw li jkun hemm xiri li jsir fuq livell ta' Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U għalija hija xi ħaġa pożittiva ħafna li l-Kummissjoni Ewropea bdiet taħdem propju dwar dan. U qegħdin anki nimbuttaw għall-istess ħaġa issa fejn jidħol il-vaċin ladarba jkun hemm vaċin għall-Covid 19. It-tieni punt hija l-liġi biex innaqqsu t-tniġġis mill-karozzi. Jiena għalija dik hija liġi li ser tagħmel differenza fil-ħajja ta' ħafna nies, b'mod partikolari l-ħajja tat-tfal tagħna. Hija liġi li għadha trid tħalli l-frott tagħha, imma jekk inħarsu lejn dak li ġara matul din il-pandemija, rajna li meta jkollok inqas karozzi fit-toroq, it-tniġġis jonqos u jkollok kwalità ta' arja aħjar. Issa, nafu li l-karozzi jridu jintużaw. Allura, permezz tal-liġi li ħdimt fuqha, ser naraw li jkollna karozzi aktar effiċjenti, arja aktar nadifa u jien nemmen finalment kwalità ta' ħajja aħjar u ambjent aħjar. X'qed tagħmel inti biex meta joħroġ il-vaccine ma jaħduhiex kollha l-pajjiżi ż-żgħar u jħalluna, il-pajjiżi l-kbar u jħalluna nistennew?
Kif semmejtlek, jiena l-aċċess għall-mediċina hija xi ħaġa li ilha tinkwetani ħafna. U ilha tinkwetani mhux biss issa li għandna ma' wiċċna din il-pandemija tal-coronavirus. Issa li għandna l-Covid 19 sirna iktar aware ta' din il-problema. L-aċċess għall-mediċini għal pajjiżi żgħar bħal tagħna ilu jinkwetani minn meta Qed niltaqa' ma' ġenituri li għandhom tfal li għandhom mard rari, f'ċertu każijiet ikollok seba' titfal li jkollhom ċertu tip ta' mard li mhumiex qegħdin isibu mediċina jew inkella l-mediċina tkun għolja ħafna. U allura jiena aware li rridu nagħmlu xi ħaġa biex din is-sitwazzjoni titranġa. Flimkien mal-grupp politiku tiegħi ħejjejna policy paper fejn tidħol is-saħħa, qegħdin nitkellmu mal-Kummissjoni biex naċċertaw ruħna li jkun hemm xiri komuni fejn jidħol il-vaċin tal-Covid 19. Nieħu gost ukoll nara li l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne qal li pajjiżna ser ikun qed jixtri dan il-vaċin biex kulħadd ikollu u jkun hawn serħan il-moħħ, però jien irrid li mmorru pass oltre minn hekk. Irrid nara li jkun hemm xiri komuni bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol mard rari biex pajjiż żgħar bħal tagħna jekk ikollu biss ftit pazjenti li għandhom bżonn ċertu mediċina, dawk il-pazjenti dik il-mediċina jkunu jistgħu jsibuha. Ejja ngħidu li għada, fiż-żona ta' salvataġġ ta' Malta, ikun hemm dgħajsa mimlija emigranti li għandhom bżonn min isalvhom. L-ewwel, x'għandu jagħmel il-Gvern?
Jiena ma ngħidlekx ejja ngħidu. Probabbli li ser ikun hemm, għaliex dak li qegħdin naraw bħalissa mhuwiex xi każ iżolat jew xi każ wieħed jew tnejn, imma għandek sitwazzjoni fil-Libja li qed tagħmel is-sitwazzjoni li qegħdin niffaċċjaw aħna bħalissa bla preċedent. u allura s-sitwazzjoni mhijiex aktar tenibbli kif inhi. U l-fatt li inti għandek din is-sitwazzjoni f'pajjiż bħal Malta fejn Malta ilha tagħmel ħafna ma ma jistax ikun li l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea jrid iġorr ir-responsabilità tal-immigrazzjoni rregolari waħdu. Kif semmejt, Malta ilha tagħmel Però rridu naraw li pajjiżi oħra jagħmlu l-parti tagħhom ukoll. U din hija xi ħaġa li qegħdin ninsistu ħafna dwarha għaliex hemm bżonn li jkun hemm responsabilità ħafna akbar minn kulħadd. Il-problema fil-Libja ma ħolqithiex Malta. Kien hemm pajjiżi ħafna ikbar minn Malta li kellhom subajhom fil-kwistjoni tal-Libja. Din hija problema Ewropea li teħtieġ soluzzjonijiet Ewropej u ser nibqgħu ninsistu għal soluzzjonijiet Ewropej. Issa inti qed tistaqsini x'jagħmel il-Gvern Malti. Il-Gvern Malti jrid jara ċ-ċirkostanzi dak il-ħin. Però ċertament li kwalunkwe deċiżjoni trid tittieħed fl-interess nazzjonali, li ma jintilfux jew jmutu n-nies u fl-istess ħin imma li jintbagħat messaġġ b'saħħtu ħafna lil persuni kriminali li qegħdin jaqilgħu il-flus minn din is-sitwazzjoni li l-Unjoni Ewropea mhijiex ser tibqa' tilgħab il-logħba tagħhom. Allura x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea?
Jiena ngħid hemm erba' issues ewlenin li l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza. L-ewwel u qabel kollox li taċċerta ruħha li jkun hemm sitwazzjoni u tgħin lil-Libja b'tali mod li fil-Libja jkun hemm sitwazzjoni u atmosfera fejn ma jkollhomx għalfejn jitilqu n-nies. It-tieni ħaġa rridu naċċertaw ruħna li jkun hemm is-saħħa internazzjonali, li l-Unjoni Ewropea tuża s-saħħa internazzjonali tagħha biex dawk il-persuni li m'għandhomx dritt għall-ażil ikunu jistgħu jintbagħtu lura. Trid tiġġieled bis-saħħa kollha lill-kuntrabandisti tan-nies U r-raba' punt, li huwa punt mill-aktar importanti, huwa li jkun hemm rilokazzjoni mandatorja li tinvolvi lill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'policies li nħallu pajjiż jew ieħor li ma jrid jagħmel xejn fejn tidħol l-immigrazzjoni jibqa' għaddej ma jrid jagħmel xejn. X'qed tagħmel inti issa f'dakollu?
Jiena qiegħda ninsisti fuq dawn l-erba' punti li għadni kif semmejtlek. Jiġifieri jiena f'kull fora li nkun, f'kull laqgħa li nkun, fil-gruppi fejn qiegħda nitkellem, f'kull dokument li nagħmel, qiegħda ninsisti fuq dawn il-punti imma l-iktar punt importanti għalija huwa li nsemmi lil pajjiżna u l-ħtiġijiet ta' pajjiżna għaliex is-sitwazzjoni kif inhi ma tistax tibqa' għaddejja. Dak huwa punt li jien qed inwassal u messaġġ li qed inwassal f'kull fora li qed inkun. Fiċ-ċentru tal-Mediterran l-ammont ta' migranti illegali, il-qsim ta' migranti illegali żdied b'erba' mija fil-mija. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' ddawwar wiċċha għal din il-problema. Li kieku kellna kriżi ekonomika, serraħ rasek li kienu jsiru ħafna summits urġenti. U allura ovvjament il-mistoqsija tinqala' waħedha. F'każ ta' kriżi umanitarja l-Unjoni Ewropea ma tħossx dik l-istess urġenza u hemm bżonn li nibqgħu nimbuttaw biex l-Unjoni Ewropea iva taġixxi u tħoss l-urġenza fejn tidħol kriżi umanitarja. Se nitolbok tirrispondi vera fil-qosor, jiġifieri f'sekondi, għaliex inkella mhux se nilħqu nagħmlu kważi xejn mill-mistoqsijiet. X'tippreferi, il-laqgħat kif inhuma issa, jiġifieri bit-teleworking, jew kif kontu qabel, dejjem trid issiefer u tmur biex tiltaqa' man-nies?
Jiena m'iniex fan tas-safar, imma irid ikollok taħlita ta' żewġ affarijiet. Biex tinnegozja ċertu liġijiet irid ikollok il-kuntatt fiżiku, imma ħafna xogħol jista' jsir mit-teleworking ukoll, u nittama li wara li jgħaddi kollox, it-teleworking jibqa'. mhux biss għall-Parlament Ewropew, l-appell tiegħi hawnhekk lill-awtoritajiet Maltin, lill-kumpaniji Maltin biex it-teleworking jibqa'. Bl-Unjoni Ewropea, Malta kisbet aktar indipendenza jew tilfitha l-indipendenza?
Il-mument li l-poplu ddeċieda b'maġġoranza li jrid jidħol fl-Unjoni Ewropea, kellna realtà differenti. Jiena li jinteressani hu li nagħmlu suċċess mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Għandna oqsma fejn Malta hija suċċess. Pereżempju, għandek il-qasam ekonomiku fejn pajjiżna jirreġistra tkabbir ekonomiku wieħed wara l-ieħor ħafna aħjar minn pajjiżi oħra. Għandek il-qasam tas-saħħa fejn matul din il-pandemija rajna pajjiż b'saħħtu ħafna. Imma mbagħad ovvjament għandek punti oħra fejn inħossuna li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħmel ħafna iktar għaliex tħossuna li ħallietna u abbandunatna. Semmejna l-każ tal-immigrazzjoni irregolari.
X'inhu l-irwol tar-raġel tiegħek fix-xogħol tiegħek, fil-ħajja tiegħek?
Jien u John nagħmlu kollox flimkien, jiġifieri jekk dħalt għall-politika hija xi ħaġa li dħalna għaliha flimkien it-tnejn li aħna u ma jistax ikun mod ieħor. Jiena bbażata f'Malta, it-tfal tiegħi qegħdin Malta, ix-xogħol jirrikjedi li jiena nitlaq Brussell, li kieku ma kienx għal John żgur li ma nistax nibqa' għaddejja bil-ħidma tiegħi fil-Parlament Ewropew għaliex ovvjament John jirriplejsjani meta ma nkunx hawnhekk. Jiġifieri għalija huwa persuna importanti ħafna.

Imqareb daqs kemm jidher fir-ritratt. Daqs kemm jidher fir-ritratt. Dr. Dalli, grazzi ħafna, lejl it-tajjeb u forsi tridu tkomplu tiċċelebraw mal-familja.